Häerzlech wëllkomm zréck bei enger neier Episod vum Kaméidi, Luxembourg's finest Metal Podcast. Haut mat mir dem Gilles an de Gilles ass net eleng. De Gilles huet Gäscht virtuell hieft mar sëtzen. An zwar äh, de Philipp an den Jimmy vu vun der Sharpshooters. Band, deen neien All-Star Group, ech nennen dat einfach emol esou, wéi ech och scho virdrun an eisem zweeten oder éischten Take gemeet hunn. D'All-Stars, d'All-Stars aus der Lëtzebuerger Metal-Zeen hu sech geduet, komm mir maachen einfach nach méi Musek an dofir si mer haut hei fir e bëssen iwwer Sharpshooter ze schwätzen an natierlech och iwwert iech zwee, äert Groussginn an der Lëtzebuerger Musekszeen, wat jo awer, ech mengen, e gewëssenen nostalgesche Point de vue ëmmer huet mengen ja, immer schon so tun ne? jidderee kennt jidderee an äh, du kënnen dann noch ein sech interessant Sachen entstoen an dann noch jo kar immer Musik dabei herauskommen an schmengen ech interpretéiere Schaarpschutermol sou als sou eng Bësse méi eng easy, easy going Band, déi awer dann, obwuel se an anere Bands täteg sinn oder waren, sou, nee komm mir maachen nach weider. An dat wär elo mol carrément meng éischt, éischt, éischte Saz, wou ech elo mol an de Raum geheien. Esou, dat beweist, datt d'Lëtzebuerger Metal-Zeen absolut wiisst a lieft an och gesond ass, wat, mengen ech, mat dat Wichtegst ass. Mhm. Einfach muss so an der Raum ja. Gesagt, ne? Ja, absolut. Äh, ich fand, du hast schon effektiv recht. Ähm, sech ass et ja ja eng Allstar Group wies de sees ja. Me mir huelen eis selbstverständlech och als eige Band eescht. Mhm. Das ähm, sinn och Objektiver, de mir äh, eis virgesat hunn, nämlicherweis voilà, äh, eis Musek normal wéi all Band einfach am Studio opzehuelen, mee dat ass nach fir d'Zukunft. Mee mir sinn net einfach esou zesumme komm an, jo komm mir maache Musek a komm mir maachen anstänneg Musek.
Richteg, dat ass jo dann och berechtegt. Ech mengen dat hunn ech och héieren. Wéi gesot mir war Sharpshooter e frëmme Begrëff. Ech hat et zwar schonn an an etlechen Episode schonn ugeschwat an och an eiser honnertste Episod op Youtube war och. das das erstaunlech wie gut das das das déi ähm, dass die ganz 10 eben lief dann du hast man dann noch zu Wort kommen an zu Eure kommen durch de Rick eben an durch den David so voilà, sharpshooter eng nei Band mich hat absolut mhm. okay Plan war der mat vu Musik ich hatte ich live für dechte Käier um Hallo metalal gesinn Ufang ja, ja, ja. an es die große blanke Hilfe noch an okay es klingt also es klingt net selwecht an awer och net nee. selwecht also dat so ja. mm, sinn iwwerzeecht dat och schon bestëmmt Feedback krut so dat klingt bësse wie blanket hill an dat wär auch falsch ah. ze soen ja also ja, ja, nee. also, ja ehrlich gesot äh, ja das das heißt verständlich hardcore influenz do das jo och d'idee vun der saach me das net nëmmen dat das Ech héieren och ganz vill Punk eraus, gell? Crossover.
Jo, et ass e bëssen Crossover, justement. Den Hugo mat seng Rhythmik gëtt effektiv e bësse Thrash, gëtt e bësse Punk, wéi s de sees, jo. Jo, well ech hunn en interessante Mix fonnt, an eeben och, ech mengen, wann s de verschidde Memberen, an deem Fall eeben den David, wou gewéinlech jo Sänger ass bei Blanket Hill, wou elo Gittarist ass, an de Vic, wou gewéinlech op den Drums sëtzt, wou elo esou, ah, ech schautele mol. an ja, genau. gut mat dat das das das genial ich fand dat einfach awesome dass du da auch dann dat selber auch zoutraus eng persche point de vue ich mengen äh, musiker hin oder her ich meng du na natürlich immer den äh, favorit sache wo du lever muss vielleicht den ich ja. vielleicht lever git da wie vielleicht senkt oder war doch immer an da das einfach so Et klingt alles so bisschen schon bald zünn natürlich so wie dir dat umgeht mir war da wo auch grad so gut hast ne ja Jo, mee dat ass och wierklech eng Natierlechkeet bei all Persoun dobäi an et mierkt een och, datt voilà déi Leit, déi d'Instrumenter spillen, respektiv déi déi blären, dat flout einfach, dat klappt. Dat ass e wonnerbart Geräisch héi, dat ass schéin. Schéin gebläert.
Ja ja nee ma ja schmengen ich mein, wie, wie, wie, wie, wie ging elo ufänken wann een wann elo Babi Schrëtt ich mengen Schasch da gëtt lo net esou lang natierlech ass du 15 Main bei her kom Gratulatioun ich mein, 15, 15 Main
mé
wat sinn wat sinn die Ideenn also natierlech van seng Band Grenz an schon genuch bellend Erfahrung virdrun has, da sin d'Ziler mengen ech nach méi vläit komplex oder vläit och bësse méi zilstrebend oder eben och grad net, dat hänkt ganz vun der Persoun of, wou's de sees ech man dat do just als als fun Projet niewebäi oder ech gin dat do wierklech mega krass seriö, a wéi ech vum Jimmy eraushéieren hunn, dat ass se awer méi wéi seriö, da sin d'Ambitiounen jo vläit nach nach méi grouss. Wells de der jo dann nach méi wëlls beweisen vläicht? Kann dat sinn?
Philippe, du bass jo an engem aneren, ah jo nee du bass jo och Gittarist, ai ai ai, ech si Bassist. Ech spillen och Dat heescht Gitter, mir jo. spill, mir spillen am Fong, nee wat ech wëll soen ass, du has jo mentionnéiert voilà datt den David den den Hu an de Rik op aner Positioune spillen. Ganz genau, jo. Mä ech an den Philippe effektiv, mir bleiwen op eis Basis, mee justement ech mengen, Erlaabt eis och e bëssen eise Kär, weess de, eranzebréngen. D'Philippe këmmert sech vill un der Harmonik, selbstverständlech zesumme mam Hugo fir d'Rhythmik, an da kommen ech an ech maachen am Fong d'Bréck tëschent déi zwee. Du bass de Pech, wou alles zesummenhält. De Clou.
Ech sinn deen, deen et alles Sënn gëtt. Du hues grad all Bassist frou gemeet, mengen ech. Absolut!
Absolut! I gotta represent my people! Absolut!
Absolut richteg. Nee,
effektiv, Objektiven. Wéi gesot, mir huelen d'Saach elo Schrëtt no Schrëtt, wéi all Band, déi och sech Objektiver setzt. Mir kucken elo, wéi gesot, fir en Album ze maachen, mee eisen Numm, mir mussen och eis selbstverständlech vill méi verbreeden, dat heescht dann vill méi Concerte maachen, wat Voilà, do hu mer Gléck, mir organiséiere Concerten. Jo, duerch eben och Attitude. Attitude, genau. Jo, genau.
Dat ass jo erëm eng, ech wëll net soen eng Ieselsbréck, mä dat net jiddereen huet déi Chance. Ech mengen, dann ass dat ëmsou, ergëtt ëmsou méi Sënn, datt s de dann genau dann, wann s de d'Geleegenheet hues an datt s de dann einfach Vollgas gëss. Dat ass absolut ze verstoen. Jo, absolut.
Jo.
Mee Album, Album, wat ass dann, wat ass dann do lass? Kann een do schonn, huet een, ech meng Dir hutt jo schonn e ganze Koup Lidder, wou Der och schonn live presentéiert hutt. Jo. Ass dat nach carrément elo neit Geschir? Ass dat dat, wat d'Leit kennen? Mir hunn nach net, mir hunn nach net alles ugewisen. Dir hutt nach net alles ugewisen. Nee, nee, nee, nee.
Sneaky. Do sinn nach e puer Saachen, jo.
Jo.
Mee effektiv, mir mussen dat alles da wierklech fäerdeg bréngen. En Datum ginn ech elo nach net, well et ass och nach net sécher, datt et an déi Délaiën ass, wou mir hunn. Mee op jidde Fall, jo, et gëtt einfach drop geschafft, Concerten sou lues a lues weiderginn. An Ja, einfach wéi all aner Band einfach weiterschaffen, ja. eropschaffen, wéi wees du wann du schon mam Album fäerdeg bass, da kanns de wierklech um ganze Rescht nokucken. Dat hei ass nach ganz jonk. 15 Méint weess ech, mir hunn, mir si schon ganz zefridden, dass mer genuch Lidder hunn, fir fir iwwerhaapt kënnen en Album opzefëllen, voilà. Jo moin Ech fannen do hu mer schonn vill drop geschafft. Jo jo. Jo also ech mengen et ass souwisou zumools am Ufank vun enger Band ass et wichteg emol och Concerten ze spillen, sech ze weisen an da komme wéi gesot och wéi den Jimmy seet déi nächst Etappe wéi zum Beispill ophuele goen an esou Saachen, Merch maachen, wéi gesot dat kascht och alles e bësse Geld, dat heescht dowéinst wéi Dat main objective giff ech soen am Ufank ass elo mol Concerte spillen, e bësse Reach kréien an wann dat bis gemaach ass, da kann een déi aner Etappen och problemlos ugoen. Jo mir hu schonn Stickeren. Mir hu schonn Sticker.
E Sticker ass e Sticker ass e Sticker, dat muss och sinn. Richteg. Ech mengen dat gehéiert och zu Merch dozou, ech mengen. Ganz genau. Ne. Mee et ass esou, a mir, mir ja, ech ziele mech einfach emol dobäi, ech äh, maan zwar elo keng Musek an enger Band zu Lëtzebuerg, mee an der Lëtzebuerger Zeen äh, erausstiechen an domat Geld maachen, dat ass äh, ganz komplizéiert. Ech wëll net soen onméiglech, alles ass méiglech, mee mhm. och ganz vill Gléck an eben an, an deem Fall och mengen ech den Aspekt, wou den Jimmy och mengt, dat gëllt net méi fir Sharpshooter, dat gëllt fir mengen ech all Band. Äh, Vläit bass de zum richtegen Zäitpunkt op der richter Plaz, wou's de dann ja. sonst mol entdeckt gëss, well eben grad mhm. wells de souvill Konzert spills. Dat, mhm. dat kann absolut hëllefen. Ne? An ähm, ich, ich mengen do indirekt schwätze mat eure Problem un, wo och net nëmmen alterem Isch betrëfft, michch mengen all Band, déi zu Lëtzebuerg äh, entstanen ass a probéiert huet dat bescht draus ze maachen nach do ass oder vläit och schon nëmmi do ass mä mengt Dir datt zu Lëtzebuerg genuch gemeet gëtt ebe fir dee famouse béise Genre vu Musek?
Ohh. Ja, da somme mol, wëll, Schwéier. wëlle mer dat? Ech meng, dat ass jo dann och rëm eng, eng, eng, eng, eng Fro, wou ee sech als soi-disant Metalheld hätt muss stellen, ass, äh, wëll ech aus dem Underground eraus, wou ech äh, grouss gi sinn a wou ech soi-disant dra gebuer sinn? Also do gesinn ech vläit Saache mat e bësse méi breede Schierm, mee effektiv wann ee gesäit, wat zum Beispill an der Rockhal geschitt an am Atelier, ass mega cool, datt esou vill Metal Venter lafen.
Par contre effektiv misst do och e bëssen klengen Outreach gemaach ginn, net. Also d'Rockhal respektiv de Rocklab maache scho ganz vill, dat ass scho ganz ganz gutt, mee Ministère de la Culture weise ass effektiv net ëmmer dat Einfachst kënnen direkt do eng Hëllef ze kréien. Dat ass nach wéi oft am Land vill Bürokratie wat involvéiert ass, respektiv Delaien, Waardezäiten. Mee jo, also kéint e bësse. D'Saach kéint e bësse vereinfacht ginn, respektiv de Ministère de la Culture kéint och e bësse sech, wéi soll ech soen, vläicht och selwer e bësse méi informéieren, genau, e bësse méi Outreach an méi Events, weess de, investéieren, méi Initiativen fir Musek wéi just dat Üblecht, wat mir ëmmer hunn. Jo, dat ass richteg. Ech verstinn och, wat s de wëlls soen am Sënn vun, An ech mengen, déi meescht dobausse sinn och domat d'accord. Ech mengen natierlech, wann ee elo kuckt, wat hautzudaags an d'Rockhal, elo schwätze mer natierlech och am internationalen Niveau, wat heihinner kënnt, dat war viru 15 Joer net esou, gell? Nö. Also dat ass scho krass grouss ginn. Mä ech hunn d'Gefill, datt duerch déi grouss an och dann gutt Initiativen, wou se maachen, bleiwen deelweils dann awer, jo, déi lokal Bands dann deelweils net sëtzen. Mee.

Deelweils mengen ech mat e bëssen Publicity, an dat ass komescherweis an enger Zäit wéi haut, wou s du da misst soen, duerch Social Media ass et mat engem Klick gemaach, souguer dat ass ze vill verlaangt, egal ween s du frees. Ech mengen, do si mär indirekt als Kaméidi elo och involvéiert. Ech menge mir, natierlech, mir maachen och. Wat mer kënnen, mir maachen dat do och net Vollzäit, et wär zwar gäil, mee dat wär ganz komplizéiert. Mee wat kanns de als, jo, wéi kanns de als Band méi Outreach kréien a wéi kanns de als, wéi mir als Organisatioun dann och nach méi deene Bands ënnert d'Äerm gräifen? Dat ass ganz komplex. ganz komplex oh, ja.
fir bësse mir rauszekomme fir Reach ze kréien ech mengen dat ass haut daags äh, leeft dat hier praktisch alles iwwer die sozial Medien ja Et gi soviel Plattformen die ka benotzen fir Publiitéit ze mache fir seg Band bëssen rauszubringen an ech mengen dat ass och ja die beschen Aderweis egent wie haut daags aus Lëtzebuerg sonst lo rauszekommen aus Europa rauszekommen iwwerhaupt irgendwéi mi grouss mi grosse Publikum ze kreieren fir fir se Projekt seg Band seg Musik oh, voilà. ja. ähm, du gëtt dann och TikTok an so geschier also als Band soll sech einfach op all äh, Social Media en Account machen a posten an och Vill posten och ech mengen d'Leit wëllen nach eppes gesinn. Leit ginn enorm vill och ëm Content a wann een och vill posts, dann kucken d'Leit och méi an dann ass dat ganz och e bësse méi interessant fir d'Leit. Dat ass eben och net esou einfach natierlech, dat kann een och verstoen, datt all Dag posten muss ee jo och iergendwéi Content hu fir ze posten.

Muss ech dat als Musiker maachen just fir Improvement ze kréien? Also eng Optioun gell déi eng Optiounen. Déi eng Saach déi ech effektiv an der Lescht gemierkt hunn sinn Bands se setzen selbstverständlech sponsored Content op Insta zum Beispill mee se man se dréinen d'Saach datt wierklech entertaining ass an datt e Meme zum Bei weess de souguer vu Situatiounen an an Du schécks dono eng Mail engem Booker mat all déi Milliounen Likes déi's de krut hues a kanns him, wéi's de, probéieren ze soen, hei, buch mech. Wëll 't ass jo net nëmmen den Outreach un den um Public, mee 't ass och den Outreach op der aner Säit, Bookers, Promotion, Concerten ginn, muss do och erauskucken.
Do komme ganz vill Optiounen dobäi, déi een huet, gell, an ech mengen souwisou, wann ee gäre mat der Musek weiderkënnt, ass et am einfachsten et, bleift een an där Spart, wou et och ëm Kultur geet an esou, an datt een do e bëssi Reklamm mécht. A voilà, esou genau, dat ass esou de soziale Punkt och, wann een zum Beispill Concerte spillt, wéi s de och virdru gesot hues, Gilles, wann deemno wéi trëfft een déi richteg Persoun op deem richtege Concert, deen de Concert kuckt a seet, oh, Déi si cool déi doen, déi wëll ech gären mol a Frankräich bréngen oder whatever, egal wou,
vu wou déi Persoun dee Moment ass oder wat déi Persoun dee Moment mécht. Mee voilà, dass dass esou op déi Aart a Weis wéi s de och kanns viru kommen a wéi et och. Dat ass richteg. All Stëmm, soe mer mol, all Stëmm mat där s de net nëmme kanns eppes ufänken, mee eng Hand wäscht déi aner, soe mer mol esou, gell? An dat war nach ëmmer esou, ass haut net aneschters, mee. dass dass schon interessant ze gesinn ech mengen dat ech mir haten an net ganz vill lo ech solle mol band zu wirklich nach ganz frisch sinn ganz frisch a wo eben de ganzen prozedere do sou wat maache mer lo wéi gi mer dat doten un an wéi wëlls de besse rauskommen a wéi wëlls de awer och deng Identitéit behalen, well ech mengen dat ass och ganz oft e Problem ass, dass de mir mir eis an eisem klenge Ländche mir hunn extrem vill Bands wou wou sau staark sinn a wou säit Jore genau dat maachen wat se wëlle maachen an iergendwéi hues d'awer d'Gefill esou ech wëll mer déi do net wënschen zum Beispill bei engem grousse Label, well ech mer kéint virstellen, dass se An no nëmmi dat maachen, wat se aktuell maachen. Um, mir dat ass awer deelweis och so gefundenes Fressen fir eben so äh, ja Promotes oder oder eben Record Labels oder so. Absolut ja.
Dat das, ja. Äh, das leider an der Welt vum aktuell ne? muss ich verkafen so. ja. ja.
ass die batter Realität. An äh, ja ech sinn also si gespannt, äh, wéi der dat dote wäert ugoen. Bänner. Well, äh, well äh, das jo nach net alles lo gesot. Ech mengen den Album ass jo irgendwann geplant. Ja. Nei Lieder, ganz viel spillen virun allem. Wat mhm. ass da lo den nächsten äh, Gelegenheit, die nächst Konzerte, wo lo op der um Menü stehen, wo d'Leit kënnen sech scharf schéisse losen.
Am Moment hu mer näicht sinn sonech direkt ähm, mhm. effektiv zäitlech vläit e bësse schwéier ass am Moment. Richteg, ja. Respektiv den Hugo ass jo elo am MK Bar. Ja. Dat heescht, hien muss net nëmmen, voilà, sech iwwert d'Bar këmmeren, muss dann och nach mat Praetor spillen an dann och mat eis. Mir hu guer kee Problem. Voilà, genau. Nee, nee, ja, nee, nee. Mee ech soen objektiv gesinn, äh, mir haten effektiv mam Hugo geschwat. Ähm, mir sinn all easy mat der Zäit. Wéi gesot, mir halen eis Objektiven. Just Sharpshooter geet elo e bëssen méi lues, äh, well, ähm, voilà. Zäitlecherweis geet net. Hugo konzentréiert sech op Prater, mee op d'selwecht Zäit war Blankett Hill huet och seng kleng Saachen an. Richteg, jo.
Däerf een och net vergeessen, Sharpshooter ass wéi gesot net fir all Member en Haaptprojet oder eng Haaptband. Du hues ebe, jo, wéi den David an de Rick, si hu Blankett Hill ja, ja. dann awer an den den äh, Hugo iwwer Prater an dat sinn iwwer méi so die Hauptbands an dem Moment an an dem Moment voilà, ass et kloer, dass dann äh, op der anerer Säit bëss mi lues gemagelt fir die aner Sachen awer méi mhm. duerchzéien ze kënne, wat och absolut verständlech ass. Ja. An ähm, wat och so funktionéiert, well wie gesot och wann lo bëss mi lues gemagelt äh, heescht dat net, dass du eng Allstar-Band.

Äh jo, einfach gemittlech ouni vill Stress wëllt ugoen, war déi Fro u sech iwwerflësseg, mee se ass awer indirekt beäntwert ginn. Soe mer, wat fir eng Band huet ebe Prioritéit? Dat war dat war meng Fro, mee ech mengen dat, voilà, dat ass alles gesot ginn dozou. Genau, genau.
Nee, an dat ass wéi gesot, dat ass guer keen Thema. Mir sinn all eens domadder. Dat heescht net, dass mir eis net. Band serieux unhuelen Teescht voilà. mm. den Zäiten wou Di aner bëssen Virfahrt hunn so ja, so. das, voilà. ich mein, das verstand absolut okay.
Dat ass genau wie am Liewe ganz vill Saachen äh, Prioritéiten hunn muss dat och hei bei de Band esou wann e puer Band huet. Dat ja. eng Band déi bësse méi Prioritéit huet. Ja, dat Ech perséinlech schon och zum Beispiel lo sinn bei Deathlane dobäigaangen, Deeg ech spill okay. Deathlane, dat hun och lo zwee Projeten umlafen. Um, Voilà, dann ass dat zäitlech och erëm e bësse méi schwéier ze geréieren. Nach ëmmer super gerabel, mee voilà, dat kritt een alles hi, wann ee wëll. Jo, soulaang d'Motivatioun do ass an et huet ee genuch Plaz, fir alles ënnert en Hutt ze kréien, ass dat gutt. Jo, wann s du et och sees, Philippe, da soen ech et och. Jo, ech hunn effektiv och en. Neien ale Projet am Fong. Infact ass elo erëm zeréck zesummen. Mee virun datt s de eppes sees, ech soen der d'selwecht, wat ech jidderengem soen. Ok.
Den Objektiv ass einfach, déi EP, déi mir virgesinn haten virun der Pandemie, respektiv virun datt mer eis gespléckt hunn, ass einfach déi elo fäerdeg ze bréngen. The rest comes later. Just mm -hmm. voilà. Ich hatte nur klein Lachen im Gesicht, wie so, ja, Infekt, also so, wei? okay. Da mal, ich meine, du mal können wir abhalten, das ist alles gesund. nee, nee, nee, nee. Ja, das, das ist aber cool. Ich meine, ähm, ich, ich, ich kann da natürlich eine kleine Anekdote natürlich von mir, ich meine, äh, nach dabei bringen. Ja, ich weiß, was er meint. Ähm, wie wir das heute angefangen haben, ha, war das doch so. Gemittlech wees de mir man dat lo mir kucken noch natierlech Interviews ze ma so gutt et geet mat mat deene Bands vu wëlle mat man, well dat och deelweise Problem net jidereen ass motivéiert. Jo dat ass e Shoutout un déi dobausse vun nach ëmmer net geäntwert hunn säit 4 Joer geschwenn gell an jo mit war dat ass dat ass alt erëm ze verstoen mengen ech. Mir hunn ganz kleng ugefaangen, mir si mindestens nach ëmmer genau sou kleng wéi virdrun. Ech hunn e ganze Koup ebe méi Follower an ech mengen dat ass. Dat ass dat, wat dat Ganzt eebe e bësse matzitt. An ech hat eng selwecht Situatioun, wou ech och erëm ugefaangen hunn, e bësse Musek ze maachen. An dann ass eebe d'Kaméidi e bësse méi kuerz getrieden. Mä dat ass dann, weess de, awer och e bësse behuewen. An da probéiers de däi Mëttelpunkt ze fannen. Also wann s de, wann s de en artistesche Point de vue hues, egal a wat et ass, ob et Konscht ass oder Musek oder wat och ëmmer, ech mengen, ech mengen de Mënsch ka méi maachen an deem Sënn. wéi mer, wéi mer oft soen, ah, dat do gëtt mat ze vill, et wiisst mir iwwer de Kapp. Ja, ja. kann natierlech och passéieren. Gutt ass et net, wëll ech lo net hei soen, dat een soll den Dout schaffen, op kee Fall. Mä ähm, ech meng, dat ëmmer genug Raum do an alles mat ja. Zäide mat der Rou so bësse do. Ech fan wann en och sech Sache bëssen an der Mëtt schneit a sinn, vläit och e bësse méi net Motivéiert, méi disziplinéiert oder ja. kann seng méi efficace sinn einfach. Ja, dat ass richtig. Du ginn ech dat ënner schreiwen ech direkt. Ja. Dat äh, 100 prozentg. Ja. ja, ech menge mir hu schon fir eng Band vu seit 15 Main gëtt hu man ganz viel gesot. Ja. Ech menggen du mat sonch hei hun dëser Stell schon mal echt mal grosse Merci, dats der kommt lo hei dobäi sinn natierlech ja, guer keen Thema an ähm, so, Merci dass de gefrot hues dass man dat kënne maachen well dat ass awer ganz flott ëmmer rem gäre wie gesot dat ass hech Spaß vun der Long op Zong héier hei gëtt näicht verstoppt genau an ähm, ech ging soen wann den Album bis derbausen ass dann da gesäit een sech vläit hei erëm méi wéi sech. Also d'Dier ass op fir jiddereen, ne? Deen, deen hei gäre mat Kosettescher hält. Ech mengen am, am Age, am modern Age vun haut erlaabt et der jo och, datt där all Gemëtte gemittlech, sou wéi ech och, am engem Eck sëtzen an kann een dat trotzdem maachen. An dat ass, dat ass scho mol nice. An nach eng Kéier grousse Merci un iech zwee an natierlech vill Gléck mat Sharpshooter an jo. Merci.